we get one very important uh, uh, uh, matter for igbese igbese for market trust eh, na time when e be say eh, we dey handle matter when be say if person dey owe you yeah na igbese for market trust you go send me message for our our, our market trust number and we go come talk am for here if you wan come live to the studio like the husband and wife wey una get today for here when their pastor dey owe them correct money o una go let me know but meanwhile make i greet them first madam how are you I'm fine, sir. yeah you go say good morning

right? You are free to mention. Okay, so madam, what be your name? My name is Mrs. Beatrice Odene. Okay, sharply you go rush the matter. Eh? What be the problem? Uh, the problem is uh, the place where they go church. Uh, the thing start since uh, just a year and now, but that pastor now since uh, two years now he don dey disturb me. The, my my pikin dey for University of uh, no poly for ibadan okay so as the boy come back i carry am go church mm. na im my pastor come after service he come come he come say ah mama emeka come o say i see one vision for you i go meet am he say see vision for you eh he come tell me say i tell am say ah pastor wetin happen he come tell me say ah

my oga no get money and me i no fit go tell am that kind thing he say make i tell am first i say me i no tell am because my oga no dey come the church church na only you dey go the church na only me dey go the church okay so when he disturb me disturb me i no fit tell my husband because i know say my husband no get the money mm. so he come reach uh, last year mm. so my husband come come come say make make i ah see the thing wey happen o oh. say e be like say for working place

say okay i go carry am make we go meet the pastor, pastor. so he come my oga come tell me say but this one wey dem wan give dem now say dem just give dem small time o oh. mm. say by any moment say dem go di there dem go resign there for working place o oh. mm. say na only that place he put him money no wahala we go go yeah. village go stay yeah. so i come go meet my pastor on sunday after service mm. i go meet am me with my husband as we go there now i come tell am say ah pastor na because of that thing wey he tell me o oh, that's why i carry my husband come so he come say okay no problem na him come tell my oga say uh, okay na you be papa emeka him with my oga come shake he come say okay say the money wey we go give am wey go take uh, do the thing say na three hundred and fifty thousand okay. he come ask my pikin say where he wan go my pikin say germany na him come tell am say no say make he no go germany make he go canada okay so na from there the thing come start so from eh, three hundred and eh, fifty thousand so my god come tell am say make you wait say e be like say na ending of the month na him dem go give am the money so pastor no fit wait again e no reach a week pastor don go start the the process of uh, travel i no know whether i start am whether i no start na the thing wey he tell me and my husband uh, he come take he say he take church money

So last last now, how much you don transfer give am when e dey hold you? Uh, two point eight two point eight million naira. and your pikin no no go there abroad. the worst part of it is that my son stop school na next next month he go stop school. na next month he go reach a year. he go reach when he stop school no dey go school. because of say he wan travel abroad he wan travel because uh, he, the parents say make he stop the school. Uh, say if he reach there say he go he go dey go school dey work so so na eh, only eh, one month he go process everything make e dey go as far money dey you understand. till now. that is why we know say e dey for scam. so now, if una ask am say make una make e pay una the money wetin e dey talk. Eh, eh, we never tell am say make e pay the money all he saying that their son must travel to school um, their son must travel to um, canada, um, canada. for one year now.

so dem go but na money o all this thing dey. na na na na na dey pay am o. we dey transfer. so madam you sell your keke. Eh. i sell my keke. now you no dey do anything again. Eh, eh, you dey village. you dey village. Eh. okay na me then oga your Ma, pension money. Eh, you don. you plan. you pack am give the pastor. pastor and my work don stop. your work don stop. stop. so you no dey do anything now. again. so now una dey suffer now. Yeah, hey. her pikin no go abroad no e dey house e dey house dey house eh. next month make am one year when pastor say make he stop school say he wan go canada eh. canada we go come call the pastor live and direct for the studio here make we ask am say wetin dey happen and why e be say the two point eight million abi eh. say he never use am take process everything make this pikin go there abroad o. Oh. hello. hello sir good morning sir. who is this. yeah uh, my name is ratata of wazobia fm sir.

Okay, the name of the church is uh, Mountain of Yahweh Deliverance Ministry. Mm. What do you mean the pastor name? The pastor name is uh, Pastor Bernard Okoro. Una dey here uh, Lagos worry una dey here uh, because uh, if people dey come here come meet me for Igbese I dey like uh, make una dey smart

uh, go happen now wetin be una advice for this problem where the church dey madam na you dey go the church you say your man no go church madam where, where the church dey. the church dey for ijegu road. the church dey for number thirty-one tunde akin akinsola street off uh, off uh, famike street boko eh, eh, bus stop.

as una dey waka dey find miracle make una dey know where una dey enter the church name dey know the church name know the pastor name know everything hello dey the phone line Hello, Ratata. yes morning to you sir Uh, good morning. This is uh, Mr. Christian from Ikorodu. let's go sir Uh, the man is a real loop okay for telling them that he has no time for, to talk to them now. yeah He has shown himself. okay First of all, I blame that woman. Mhm. and the husband because you wey dey suffer you dey find deliverance you dey find a miracle uh, to pronounce the name of the church wey you dey attend e say it it is taking you time uh, no be you carry yourself go there na everything you dey believe wey pastor dey tell you god no give you wisdom

I want to join una because uh, I like humanity to dey help humanity. And that na so Barrister Mayor take dey take join the Igbese lawyer team o. And the guy don help us well, but the case is too plenty. Only he no go fit dey run am. So we go need more hands for this matter for Igbese in-house lawyers. Abeg, if you be barrister for there, say ra, I will take it upon myself to dey assist people for this matter. Ah, Vicky Vicky, he say Ratata, good morning. Please, that pastor should be picked up.

wey una do with am wey make una give am such money. okay so thank you just no be something wey go dey papa. okay hold on madam get wetin you wan talk you say she, the guy first carry una go police station. Yeah, yeah, yes. you don okay. carry us go police station so as we reach for. Uh-huh. he reach as as he reach police station he come tell police say i come in church he come dey disturb him service

when say be military personnel let us hear from him we get only 10 minutes to go on the show ladies and gentlemen remember say of course for here we dey dey very blunt and direct it is on purpose yes so that uh, we go shake you know wisdom enter ourselves head because uh, at times uh, na foolishness dey cause our own problem but of course no worry by the grace of god uh, wisdom go follow us uh, papa and mama emeka say uh, the woman say na only go come before i say no make your husband come he say no transport i say make dem come i go give them transport they are so broke that in fact uh, no transport because everything i don give this pastor this man of god women men make we dey learn from all these things when they happen when we dey bring come wazobia fm which day you una go learn that's why when we started the show i was hot on the woman that's what that's how it should be let's be hot on ourselves eh? e go drive sense enter our head see now at the end of the day we dey prefer solution I not dey hot una say mo just kill her. No, say madam, you not try, but now let's look for a way out. Thank you for coming, madam. I am Anoga. Thank Oh, you, sir. thank you. You never download the Wazobia FM app? Chai! Hmm, you dey miss wella. Oya, download our Wazobia FM app today on top Apple Store and Google Play Store. Make you fit listen anywhere and everywhere. Join the Chukmat family today.